L'ammazzau tri boti. U rissimu e u ficimu, arripigghiau Ninu. Ssa matina ni juncimmu tutti a casina allegri e partemmu. C'eranu fimmini, carusi. Erimu cchiossai di chiddi ca ammazzaru a Cristu. Avia assai chi diciumu ca ioma jiri a Mascidinu. Ma, comu si dici, parti manca pi mia, parti manca pi tia, passa lu tiempu e nun amamu mai. Ancora, n'avia vinutu, n'avia pututu veniri a finiri jirici. A sira avanti ca erimu tutti nna strata mastra ncuntremmu a Tanu e sapiddu comu fui cariu a discursu. Quannu Tanu vitti ca cosa pigghiau peri nni rissi, Rumani cci jimu, cu cce cce, rumani matina 'i setti niuncima casina alleri e partimu.

A strata pe Masciddinu, ca uau ddu sapiti, è longa e jì puru tinta. Ma si annu ca iramu a ngallaria, cu cantava, cu riria, cu buffuniava mancu nni parsi. Versu l'ottu e menza, accussì, iramu o passi i Masciddinu. Quannu arrivemmu o propriamenti o passu di Masciddinu, ca ddocu cc'è u zainu cu filu spinatu, mittemmu i machini di banna, nni pigghiemmu u scippatacci e partemmu pi muntata. U ntientu era ca secunnu nui avemu a truvari i funci, ma funci nun ci nn'eranu, picchì u tirrenu era siccu. Comu e diri, datu ca c'eranu, ni sparpagghiemmu a dui uascu uascu, ni pigghiemmu da timpu a capu ravanti e a raci a raci. Quannu arrivemmu a funtana e l'acqua fridda ni firmemmu quantu na ricina minuti e ni manciemmu ca i fimmini avevanu purtatu ri viscotta fatti ri iddi. Vippimu. E nna ripigghiemmu nna nna rancata prima di pigghiari a muntata fina c'arrivemmu a Purtedda Girasa. Duocu a Purtedda Girasa c'è l'audu passu cu filu spinatu e ci passa a trazzera chi va pi Capizzi. Quannu arrivemmu o dduocu propriamenti a Purtedda Girasa, n'assettemmu, niscemmu tutti ddi cosi ca avemu purtatu, mancemmu, n'abbintemmu i ammi. Doppu na bedda arrancata chi jenemu o dduocu ni rissi a testa ri scapulari ri dda via, ca sicunnu nui ri dda via u tirrenu era cchiù friscu e putia essiri ca truvavemu i funci. Quannu scapulemmu ri dda via ru filu spinatu, manu manu chi scinniemu sintiemu na barbaciata e sintiemu puru piratuozzu ri muli, ri cavaddi, si sintiunu pinzusu, pignusu ri dda via. Ci nn'erunu autri chi scinnienu ra serra. e ieranu tutti sparpagliati a ddu uescu uescu. Quanni prima jicaru n'erimu nui, s'abbicinaru, ni salutaru e ni scummattiru. C'era unu a cavaddu ri na imenta mirrina cu a campana, n'audu cu na mula a baia e audi cu a cavaddu cu a peri, c'eranu puru fimmini. L'atu vistu a unu di spiau chiddu chi jira a cavaddu ra imenta? No uescu di Masceddinu nun è facili ca si ncontrunu cristiani, specialmenti ri staciuni, comu ri fattu nuaddi nun avimu vistu a nuddu. Basta chisti salutaru e cuntinuaru a scinniri pi Pinnina. Mentri chi scinnivanu e s'alluntanavanu, Ntra d'iddi diciunu, Stamu pirdiennu u nostru tiempu. Chistu è comu vi dicu io. Nna stu mentri sintiemu ca c'erunu auda due scuvuoscu e si chiamavunu l'unu cu l'audu. Basta, finiu, finiu. Chiddi si nni iru. Nuaddu araci araciu ni nni turnemu pi nni machini. Lu nnumani liggemu nno giornali ca dici ca a Capizzi avevanu ammazzatu a unu. U jornali spiagava cu alimenti ca c'era unu ca avia turnatu ra Germania ca si nni viutu n campagna cu nu zianu suu ca ruoppu ddu zianu avia turnatu o paisi ricinnu ca so niputi nun l'avia vistu. Ma però ddu giornali nun spiacava propriamenti soccu avia succidutu e mancu iu iu appu tempu ri vèniri a canuscenza ri comu era u fattu pirchì lu nnumani iu partii e. Nsumma, finìu, finìu. Ruoppu na mpinta d'anni. Che tu voglio rire cche sette, otto anni, assieme cu n'addi due amici mie, io turnai a rire nno voscu 'i Masceddinu e jeremu propriamente nno stissu puostu ri tannu, cioè 'o passu ra purtedda a girasi assittati che nni stavamu abbentannu. A tutta na vota vittimu spuntari a unu chi scennia ri na trazzera. E arrivau propriamenti unni erimu nui. Era 'n carusazzu d'occhi vintiquattru, vinticincu anni, cu scarpuna, a cuoppola e robbi ri villutu marroni, ma era malabbirsatu, siccu comu 'na stedda. L'atu vista unu cu 'na mula carricata 'i pali, nni spiau. O solitu simu, pinsai iu. Si nn'ha parlata però u capii subitu ca era capizzuatu. Tu chi si ri capizzi? ci spiai. Sis, ri capizzi sugnu, picchì? Allura può darsi ca u sai comu fui ddu fattu? Ri l'auda u tazza. Ri quannu nuaddi ncuntrimmu a na a na mpinta ri capizzuoti chi circaunu a unu, a stu e scu uescu, ca macari ndi parla ri jornala, mancu si l'avissi ammitatu a pasta e carni. Chiddu si utau ri nni nui, si mittiu a peri fermu, si pinciu a pampera ra cuoppula e accuminciau a cuntari. Comu fui? Fui ca l'ammacciau tri voti. Ca buoni! ci rissi iu, e nessu mentri l'amici mii sbruffaru a ridiri. Ma cu fui? Socc'io? ci spiai iu. Si, si, fui propriamenti socc'io, e ora vi cuntu fattu comu fui. Si mittiu a peri fermu, s'aggiustau a cuoppula, isau a testa e cuminciau. Iddi, ziu e niputi, eranu già attichittati pi fatti di robba, pi fatti di limmita. U niputi, però, avia partutu pi na Germania. Avia na para d'anni chi jira na Germania cu so mugghieri e i so figghi. Ssa vota chi chistu stu nipute turnau, l'amici e i parienti si cci mittieru pu mienzu e a tal fari paci, chi su ssi cosi e nsomma e ziu e nipute ficiru paci. Ficiru paci e lu nnumani matinu ziu e nipute si nniru

Ca po' essiri mai ca l'ammazzau tri boti e ci rissi iu? L'ammazzau e basta! N'astru mentri di du' amici mia chi jirinu cu mia si sburdianu di rirri. Nonzi! L'ammazzau tri boti! E ora vi cuntu com'è ca l'ammazzau tri boti. Quannu s'attichittaru e arrivaru i luardi, stu ziu sfilau u cittuni ri na vardedda ra mula e l'ammazzau. Egli na vota, doppu chi l'ammazzau, siannu ca si scantava ca ddà a chiddu l'attruvavanu, chi fici? U carricau 'ncapu a mula, cci passau i capi ra vardedda e addizzau pi muntatu. Quannu arrivau propriamenti 'nno schinu, ca dduocu c'è na lista, si burdìu i capi Ci retti na mutuna bella arruzzulata e sta pinninu ri na dalista e su duote misce chi tina ri sio. Quannu u muortu ca t'azzummuleau e scattiau dda sutta, cariu a testa sutta pi arrallariu mmenzu na sciara. Cariu mmenzu na sciara ma però i ammi ci arristaru ri fora e si virianu. Allura iddu chi fici? Scinniu dda sutta e ccu un pospero ci detti fuocu a sciara e puru a iddu. E su tri boti. E e comu su prissò iru i carrabunira ca avia statu u ziu? ci addumannai. Ora vi cuntu comu ficiru, arripigghiau Villa. Doppu chi ci detti fuocu a dda sciara, U ziu si pigghiau a mula e si nni tornau pi capizza, friscu comu na nivi. E Ninu unn'è? ci spiaru i parienti. E unni sacciu nenti, ri Ninu. Quannu arrivemmu ddà, iddu si nni ju pi fatti sui e ju mi nni ji pi fatti mia. I carrabunera, però, su pirsuariru ca c'era Maciru.

Nastru mentri, l'amici, i parienti e tanti autri si sparpagghiaru nna ddi campagni e puru uescu uescu ca circavanu u niputi. U putianu attruvari a chiddu ch'era mortu di tri voti abbruciatu mmenzu na sciara. Basta, quannu i carrabbuneri avittiru ca chiddu non cantava, Ah, no, dissiru, Allura ti facimu cantari nui. E ci rettero 'a salamoria. 'a salamoria ci rissi iu. Sis, ci rettero propriamenti 'a salamoria. Cu mutu. Unu tinia fermu a iddu. Unu ci 'nfilava 'u mutu nni candarozza e n'autru ci abboccava 'a salamoria cu bucali. 'u ficiru 'unchiari comu 'nu buffu. E d'accussì cantau.